Dach chi'n teimlo'n gry? Dach chi'n meddwl bod chi mor gry fe hyn? Ew. Na chi gry, de? Dwi'n medru rhwygo tissue. Be? Ti yn ddim yn gry? A, beth am dau tisio? Chi'n meddwl? Un, dau. Yay! Dwi'n gry. Da chi'n cael reslo braich, da chi'n cael rhyw gystadlaethau felly i weld pwy sy'n gry. Do'n i ddim pan o'n i'n ysgol, achos dyma be o'n i'n medru wneud, just rwygo tissue. O'n i'n hogyn bach, digon eiddiw. A o'n chi'n gwybod be? Fyswn ni wedi licio cael power up. Dych chi'n cofio fatha gemau fatha Mario Kart ac ati. Um, mae o'n medru cael bwyta rhyw um, madarch ar hyd neu rhywbeth a mae'n brrrrp, a mae'n cael ei egni yn ôl. A pan o'n i'n fach, o'n i rhyw gartŵn ar y tyledu, Popeye the Sailor Man oedd o'n. A pan oedd o angen nerth, mi fydd o'n estyn tin allan o'i boced, ia, go iawn, tin o ysbrigoglis. A mi fydd o'n agor y tin,

Ydach chi'n gry, neu ydach chi'n teimlo fysa chi'n licio cael nerth o rywle? Wel, stori felly sydd gynnau chi heddiw. Stori oedd o yn ar ôl y Pasg pan oedd Iesu wedi bod yn ymddangos i'w ddisgyblion am tua o 40 diwrnod rhyw chwe wythnos, hanner tymor ynde, rhywbeth felly. A fydden ni'n cofio hyn chydig ddiwrnodau cyn uh, gwyliau hanner tymor, cyn y Pentecost, cyn y Silgwyn. Mi nath Iesu Grist ddeud rhywbeth uh, i'w ddisgyblion cyn o fynd i'r newydd. Dyma'n dweud, dwi am eich gwisgo chi o ddiechod a nerth. Arhoswch chi'n y ddinas, meddwl, a nes eich gwisgo chi o ddiechod a nerth. Fatha rhyw glogyn o nerth arbennig. a mae dywedodd o eto wedyn yn llyfr yr actor benod gynta a hwnnw dan ddarllen i chi mewn munud ydy uh, pan oedd o ar fin esgyn i fyny i'r newydd i'r nefoedd dwi'n meddwl dwi'n mynd i anfon fy ysbryd glân arnoch chi fel bod chi'n cael nerth i fod yn dystion i mi fel bod chi'n cael nerth i ddeud wrth bobl eraill a amdana i a cam be dwi wedi wneud a wyddoch chi be chydig rhyw ddeg diwrnod yn ddiweddarach Dyma, a 'da ni am sôn am hyn, Ysgol Sul cyn bo hir. Dyma'r ysbryd glân yn dod ac yn ei llenwi nhw, nes bod nhw'n bownsio nôl am laen, llawn cryfder rhyfeddol fel yna. Wel, beth am chi trio rhyw bôn braich i weld os da chi'n medru uh, pwydio cryf ohonoch chi? Fydda rhyw... fel hyn, a trafod beth sydd yn wneud chi yn gry, pa fwyty sy'n dda i chi cael magu cyhyrddau ac a bethau eraill i cael nerth, beth ni angen a fod yn gry amdano fo yn ein corff. Ond dyn ni hefyd angen bod yn gryf yn ysbrydol yn ein calon, yn ein dilyn Iesu Gris, dyn ni angen bod yn gryf ac yn ddewr. Ac yn y stori yma, lle mae Iesu yn yn deud ffarwel wrth ei ddisgyblion, i ddweud y gwir, achos oedd o'n mynd i fyny i'r nefoedd uh, i aros efo'i dad, er mwyn cael gweddio drosto ni a'n cofio ni o flaen i'n tad nefol. Dyma o'n dweud, o dwi'n mynd i fyny'r nefoedd er mwyn i chi gael yr ysbryd glân ac anerth. Dwch i wrando ar y stori efo fi. A dwi'n darllen o llyfr yr acte a'r benod gynta uh, a'r adnod gynta. A mae Luke yma sydd wedi sgrifennu acte yn cario mlaen lle nath o orffen ei efengil, efengil Luke, drwy sôn am wrth y Theophilus yma, person nath o sgrifennu llyfr ar ei gyfer. Annwyl Theophilus, meddwl. Ysgrifenais yn fy llyfr cyntaf, Efengyl Luc, dyn nhw, am y pethau ath Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu, cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny'r nefoedd. Cyn mynd, dwedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr Ysbryd Glân. Am bron chwe wythnos ar ôl iddo gael ei groeshoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw dro ar ôl tro, a phrofi y tu hwnt i bob amheuaeth i fod yn fyw. Roedd yn siarad yn nhw am beth mae teyrnasiad Duw yn ei olygu. Un o'r troeon hynny, pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn, Pidwch gadael Jerusalem nes byddwch wedi derbyn y rhodd mae fy nhad wedi addo. Da chi'n cofio mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Iwan yn bedyddio ar dŵr, ond mewn ychydig ddyddiau cewch chi'ch bedyddio ar ysbryd glân. Pan oedd y disgyb disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd, Arglwydd, ai dyma pryd wyt ti'n mynd i rhyddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Tebodd Iesu. Dyw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Dyw wedi threfnu. Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Jwdea, yn Samaria, a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddeud hynny, cafodd ei godi i fyny'r awyr o flaen ei llygid. Dyma na gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Troedden nhw'n syllu'r awyr yn edrych arno'n mynd. Yn sydyn, dyma ddau ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos o ddihymyl nhw. A dweud, chi Galilead, beth da chi'n ei wneud yma'n syllu'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthoch chi. Ond yn union yr un fath ac y gweloch chi yn mynd, bydd yn dod yn ei ôl. Digwyddodd hyn i gyd ar fynydd yr olewydd, oedd rhyw dri chwarter milltir i ffwrdd o'r inas, a dyma nhw'n cerdded yn ôl i Jerusalem a mynd yn syth i'r stafell honno i fyny grisiau yn y tŷ lle roedden nhw'n aros. Roedd Pedr yno, a Iowan, a Iago, ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Mathew, Iago fab Alfeus, Seimon y Selot, a Judas fab Iago. Roedden nhw'n cyfarfod yno'n gyson i weddio gyda'i gilydd, gyda Mair mam Iesu a'i frodyr a nifer o wragedd eraill. A chi stori, ynda? A chi addewid sydd gan Iesu ar ein cyfer ni. Mae ond i ni uh, gredu yno fo, bod o'n rhoi nerth i ni drwy'r ysbryd glân i'w, i'w ddilyn ac i cael newid ein bywyd ac i dystio iddo fo. Wel, mae gen i ryw weithgaredd bach i chi fan hyn rwan. Um, beth am chi gymryd rhyw dri stripyn o bapur uh, o lliwiau gwahanol, os ydy'n bosib, neu gewch chi lliwiau nhw wedyn. A pan mae rhywun yn dod yn gristion, mae'r ysbryd glân yn dod i fyw yn ei galon, yn ei chalon. Felly, pan dyn ni'n dweud bod Iesu Grist yn dod i'n calon, dyn ni'n sôn am ei ysbryd. Mae'n dod i aros efo ni drwy'r amser. A mae Iesu Grist yn dweud bod i ddisgyblion, uh, bod yr ysbryd glân yn helpu i ddisgyblion yn gynta i ddeall, deall mwy amdano ac am ddew, i dystio, sef i sôn uh, wrth bobl eraill am gariad Dyw ac am Iesu, ac i fyw, i fyw mewn ffordd sy'n plesio Dyw. Yn cael y power up yna, de. Beth am i chi ysgrifennu deall ar un striped, tystio ar un arall, a'r gair byw ar yr un ola. A mi gewch chi osod y stribedi yna mewn cylchoedd a'i plethu nhw efo'i gilydd fel bod y tri yn un. Mi weld os fedra i wneud hynny i chi. Mae ni'n gyda'i striped melin fan hyn. Dwi'n disgrifennu gair byw arno fo. Ac wedi rhoi o mewn cilch fel yna. A dwi wedi plethu gair tystio drwy hynna. Oedd ni'n gweld bod y byw a'r tystio yn perthyn i'w gilydd. A bod ni angen hefyd uh, deall Fel hyn, a dwi wedi sgynnu deall ar hwn. Ond tybed sut dwi'n mynd i wneud hwn? Dwi'n mynd i wneud o fel, fel cadwyn. Fel yna. Tai ydw i'n mynd i blethu nhw gyd drwy i gilydd. A dwi'n meddwl mi wna'i hynny, achos mi da ni fod i weld bod y tri yma yn perthyn i'w gilydd. Dyna na i rwan, gan obeithio bod y stafello'r yma yn mynd i weithiau mi. Cyn i weld. Un, dau, tri. O, oh, da iawn. Dyma deall a tystio a byw yn gweithio efo'i gilydd. A gyda chi chwarae hwnna ymlaen, felly chi gwneud yn llawer iawn taclusach neu yn deliach um, efo yn eich ffordd eich hun. Ac yna, beth am ni ddefnyddio hwnnw rwan fel patrwm i'n gweddi? bod ni'n diolch i ddew am roi'r ysbryd glân i helpu ni ddeall y Beibl. Mae yna ganeuon am hynny, does, uh, yn caneuon ffydd, lle allai'ch mam neu dad helpu chi ffeindio hwnnw. A plis helpa fi ddew i sôn wrth y ffrindiau amdanat yn artystio. A plîs, Dduw, helpa fi drwy dysbryd glân i beidio gwylltio gyda fy mrawd bach. Beth bynnag dych chi angen help efo fo, a os oes gennych chi ofnau neu falle, arglwydyr o dysbryd glân i wneud nerth i mi fyw fel Iesu. Diolch i ti, Iesu. Amen.